Romatɔ ta wuieve. Eya ta nɔvinyewo, esi Mawu le nublanui kpɔm na mí nukutɔe ta la, mele kuku ɖem na mi vevie be miatsɔ mia ɖokui ana Mawu abe vɔsalã gbagbe si ŋuti kɔ keŋkeŋ, eye wòdze Mawu ŋu la ene. Esiae nye ale si miasubɔ Mawu nyateƒetɔe le mia ɖokui me. Miganɔ agbe abe ale si xexe sia me tɔwo nɔnɛ la ene o, ke boŋ mina Mawu natrɔ miaƒe susuwo be woazu yeye, ale be miaƒe nɔnɔme natrɔ keŋkeŋ. To esia me la, miate ŋu adze si Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple nu si nyo, eye wòdzea eŋu hede blibo la. Le ale si wove nunye nui la, mele gblɔm na mi katã be mia dome ame aɖeke nagabu eɖokui gãe wu ale si dze la o. Le esia teƒe la, mibu nu siwo fia ɖokuibɔbɔ la ŋu, eye ame sia ame natso nya me na eɖokui le xɔse si Mawu nɛ la nu. Ŋutinuwo sɔ gbɔ le míaƒe ameti sia ŋu, evɔ la, wo katã mewɔa dɔ ɖeka ma ke le eŋu o. Nenema ke togbɔ be míenye ame vovovowo hã la, ameti ɖeka ko míenye hele hadede me kple Kristo. Eye mía dome ame sia ame le abe ŋutinu aɖe ene le ameti ɖeka la ŋu. Nunana vovovo siwo Mawu vɛ mía nu na mí la to vovo, eya ta mina míawɔ wo ŋu dɔ. Ne Mawu na ŋutete mí be míaɖe gbeƒã eƒe gbedeasi la, mina míaɖe gbeƒãe le xɔse si le mía si la nu. Ne Mawu na ŋutete mí be míasubɔ amewo la, ele be míasubɔ wo ale si dze. Nenye nufiafiae la, ele be miafiae. Nenye dzidede ƒona amee la, ele be miawɔ eya hã. Ame si naa nu ame la, nekɔ dɔ me nae faa. Ame si le ame nu la, newɔ eƒe wɔƒe kple veviedodo. Nenema ke ame si kpɔa nublanui na ame hã, nekpɔe kple mɔkɔkɔ. Milɔ̃ mia nɔewo nyateƒetɔe. Mitsri nu vɔ̃, eye milé nu si nyo la me ɖe asi. Milɔ̃ mia nɔewo Abe ale si dadaviwo lɔ̃a wo nɔewo ene, ame sia ame nedi vevie be yeatsɔ bubu na ye nɔvi gbã. Mitsɔ dzo ɖe dɔ ŋu wɔ, migawɔ kuvia o. Misubɔ Aƒetɔ la kple dzo le miaƒe dzi me. Esi miele mɔ kpɔm na nane ta la, dzi nedzɔ mi. Ne miele fu kpem la, mido dzi. Minɔ gbedodoɖa dzi ɖaa. Mikpe ɖe hametɔ siwo hiã tu la ŋu, eye milé fɔ ɖe amedzroxɔxɔ ŋu. Mibia Mawu be wòayra ame siwo tia mia yome. Neyra wo, megaƒo fi de wo o. Mikpɔ dzidzɔ kple ame siwo le dzidzɔ kpɔm, eye mifa avi kple ame siwo le avi fam. Gbe nedze gbe dzi na mi. Migadaa o, ke boŋ mide ha kple ame siwo amewo mebuna ɖe naneke me o la. Migatsɔ mia ɖokui be yewonya nu ŋutɔ o. Ne ame aɖe wɔ vɔ̃ ɖe ŋuwò la, mègaɖo eteƒe nɛ o. Mibu ta me le nu si nyo hedze bubu le amewo katã ŋkume la ŋu. Ne miawɔ eya ko, ne anya wɔ, eye wòaku ɖe miawo boŋ ŋu la, ekema minɔ kple amewo katã le tomefafa me. Nɔvinyewo, migabia hlɔ̃ na mia ɖokui gbeɖe o, ke boŋ mina Mawu ŋutɔ nabiae. Elabena woŋlɔ ɖe mawunya me be, Aƒetɔ la gblɔ be, Nyee abia hlɔ̃a. Nyee le teƒe ɖo ge.